Sou, an domat der herzlech wëllkomm bei engem neie Let's Show oder vläicht sichen jo en aneren Numm dofir raus. Mir sinn hei beim Goat Simulator 2014, also d'Spiel ass knapps raus, nei, ech ma mol den Tuerm fir mech selwer méi lues. Ma d'Spiel ass nei raus, Dir spillt einfach an dem Spiel näischt aneres wéi eng Geess. D'Spiel ass voll mat Bugs. An ech wëll lech wierklech net d'Iwwerraschung virwäschen. Dowéinst géing ech soen, äh, starten mer einfach direkt mol hei lass. Wann ech heiansdo erop kucken, ass dat well dofir mäin zweete Bildschirm ass. Mee bon, egal. Also ech géing soen, Gi mer mol eran an d'Spill. Okay, da wär schon eis Gees. Okay, wat, wat, wat machen wir da los als Eischter? Da ass e bësse ruckleg am Englesche gemaach. Hm. Boah, gehen wir mal weiter. Du fährst nach ein Käse. das kann er machen. oh, ich meine, wir werden heute noch viel Spaß haben. Wie es auch rundherum lebt, gell, Mama, fertig. Das kann ich nachmachen.

Dofir protestéieren déi dann. No, no Penis Shaming! Oh mäi Gott, maach mech fäerdeg, gell. Do ass e Ball, do ass e Ball, dat gefält mer. Komm, lass schnell Bowling spillen, nee? Wow, schéin. Mir hunn zwar kee Bowling no gespillt, mee egal. Oh! Ja, dat war fäerdeg. Zack. Nëmmen drop. Ah, bah, bah. Boah, wat leeft? Ze ruckelt jo mega krass, gell? Moment, ich gehe kurz ein bisschen Ausstellung gucken. Vielleicht mache ich dort den, den V-Sync aus. aus. Schon irgendwas da geändert noch, oder? Details, Dynamic Shadows waren wir einfach fort. Ma et ganz einfach mul. Okay, low oder high geht. Ach, guck mal, ob Lomo besser geht. So. Aber ah, weiter geht es. Pah! Pah! Der Grill, der geht so flink. Das kann nicht sein. Der darf ein Gieß grillen, ganz schön. Mir los, mir froh, wie lecken ich etwas. Ach, ich kann mich nur rüsseln, Mann. Cool, das, das ist so nice, das ist so nice. De Kontrast ass zwar cool, hä? Dat Spill ass einfach, dat ass einfach net ze gleewen, gell? Okay, ich kann mal Resa rasum, das ist auch mal gut zu wissen. Partner. Wie gesagt, könnt nicht vom. Oh, das da gesagt schon, dass ich muss machen. Oh. Ok. Ok, ok, do klappt irgendwie net so richtig. Muss man lecker nei Null afuelen an Geronimo! Woo! Tu mal hei. So, wie kommt schon derop, ohne da stehen wie... Oh Gott, das war eine Blatt, okay. Äh, nee, nee, nee. Ah, sie Matratzen. Oh. Robot Mario. so, kann ich auch ablaufen, die Problem. Zäit leeft hei déck béis erop, gell? The hell? Da wéi baut sech eng Rutsch an d'Haus? So, hallo kann schon sprangen, ne? Oh, dat wollt... Oh, ich hab Fonglo net. Oh, ja, ja, ja, komm, komm, komm. Ja, a wien hallo? Ja, op d'Haus erop, schön. Da war richtig schön Combo. Und du kriegst ja dann noch extra Punkte. Wie kann ich etwas lecken? Steht da bei Keybindings. Jump, Zoom in, Attack, Bite mat E ass näischt mat der Zong, nee? Toggle Ragdoll, Special Use R, R, nee? Wat kann ech dat domatter maachen? Oh Gott, äh, also dat ass nëmmen e Spill, gell? Dat ass nëmmen eng Gees, gell? Mee dat ass awer schonn e bësse gelungen, also. An Jump! Nee mir drop gepackt oh Mann ich wollte den Dönen drop sprangen kommt schnell irgendwie drop oh ja sorry da drei Euro drin das ist schon drei Mal mehr schwer wie G selber geil also ist ja persönlich ein mega Fan von den Gesen also du hast kann ich nicht drin mit der Hauptklamm das wäre ja zu cool nee nee nee nee nee ich vergesse dass ich Hauptklamm okay mal hier sehen wir dann wie ein Ges gerade ein Leder abklemmt Wat zimlech normal sou ass, dat läit an hirer Natur. An et ass och alles de Kapp, dee backt grad net gehirlos ronderëm. Ech hoffen, dass mer vun hei eng do op déi. Oh, do ass en Trampolin an zwee Leit. Do gesäit interessant aus. Dat do gëtt interessant. Ech weess nach guer net, wéi laang ech déi Folg scho wäert maachen, dowéinst ka sinn, dass se op. Oh, dat Teil gëtt elo gekniwwelt.

Du sech sa gout hëllefen oder géng schmol soen und tschüss. So wie kënne mir dann ënnen op den Trampolin drop sprangen? Vielleicht vun do wie dat ass ze wäit ewech menglech. Nee, so geet och net. Da muss man se mal kucken.

Nee, dat war ze lues. Scheisse. Au. Okay, dat do war ziemlich null. Boah, Brüder, kannst du noch ein Keier. Komm, alles. Das können wir aber... Oh Gott, wie der Kopf da runter. oh Gott am Himmel, gell. Ich meine, muss ich mal eingefallen, gell. A successful 360 Front or Backflip. Okay. Ein Gees möchte. Ist der Roboter? Wie cool. Gesetz aber cool, sie sind gespannt auf der Steam Community, ob die doch neue Maps aus der Szene rausbringen. Das wäre überdriven, gell? So, wie soll ich schon da hinkommen? Wie laufen ich bitte? Das kann ich nicht sehen, ich bin einfach nur gelaufen. Ja, ja, ja, ja! Yeah! Freestyle! Bam! Okay, da war ja schon mal ein guter Anfang, ging es so an. so, dafür sind noch die Leute, die wollen es mal fertig machen. Alles. Elo leeft se! Pah! Pah! Pah! Huel dat hei! An nach dovunner! Däi Réckgrat ass 300.000 Mol gebrach an. Okay, okay, okay. Ja! Frontflip! Pah! Schein! Er hält normal! Okay. Camion? Gehst du auch futti? Nee, mein Kopf ist. Okay. Ja.

Sou, wat hu mer dann nach eise ze entdecken? Mir man also hei, hei ass e Wee, mir man also hei op eng epesch Rees, oder och net. Ech muss weider ronderëm kucken, wat nach do ass. Hei ass et, do explodéiert sécher och. Jo, nati natierlech explodéiert dat. Dat hätt, dat hätt mech wuel e Guet gewonner, wann dat net explodéiert hätt. Dat doten dann och sécher. Mee wat dat do stänneg awer elo op d'Strooss komm, leckt dat. Okay, kann ech matschleefen?

Hei schéngt hien nach e bëssen net eens ze ginn. Ech mengen, ech muss dech e Stéck matschleefen. Sou, komm mat. Komm mat mir mat hei. Boum! Ah, wat muss den Trampolin drop bleiwen. Bleif schön um mir drun. Ah Zënne ronderëm flitt, wéi geil ass dat? An lass! Wii! I believe I can fly! Pah! Ey, wat hunn ech e krasse Score, gell? Ze gleewen. Du gitt sech an nach sou. Pass op, dat gëtt herno ESL, gell?

Okay, et huet e coolt Geräisch gemaach, awer och net méi. Dat do gesäit mer all no enger Explosioun aus. Schéin. A ah, weider op de nächst Trampolin. Komm, komm. Ja, ja, ja. Ja, ja, nee, ja, nee, nee. Bah. Mit Metall da. Ah. Hey, alles direkt machen. Wir sind einfach. Oh, kann ich auch 100 zu schlagen? Ja, natürlich geht das.

Ah, du was als tanken ganz ruhig an du leist de cool dem Auto ja? Ja? Boah, so Lo nëmme, der Kap den ass bëssen ongesond no hanne gedréit ge da, da, da. So an der Balle kann man wahrscheinlich och gut ofrappen Ja huet da An hei vunner an nach vun méi ah, Du weis kech hat Konter do verstoppe ja?

Geil Scheiß. Also ich will das, also vielleicht war Kashi den Euro. Das sagt zu teuer ging ich so, nee. Das ist aber schon, mischt schon Spaß, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer wirklich ein bisschen fesselt. So. Außer es gehen wirklich neue Zähne kommen, also Challenge. Oh, mir war schon zu blöd, wie war den Link? Ich bin für rüber zu laufen, ja? So.

Dir hutt jo anscheinend e Gaming Computer, soss schied dass dat och gudd mat Fränk ass an der ganzer Wunneng. Waw alles kann scho einfach weg paken, dat ass jo herrlech. Ok baal alles. Oh dat mecht jo guer näischt aus elo. Ah dat mecht jo guer näischt aus. Oh du hänks e bësse ronderem, ech kann et verstoen. Deng Féiss sinn jo an engem mega komesche Wénkel zu denge Been.

Well do kann ne Du kënnt dann breus das sche interessant wenn du Papa kënnt ne Pass an run ah, net run rëm gammelen han run kënnt um Kram ja muss op den Auto warten. Hei. Take my human. Alles. Boah! ich meine, wir gehen auf die Rutschbahn dran. Die war relativ cool. Oh, warte mal. Was bist du? Ja. Start Time Trial. The Wish is Start Time Trial. Oh ne, mir wëllen dat ganz ouni Stress erleedegen. Wow, wow. Mo bësse raus an wat se rondrëm gëtt. Ne also dat wéche schon ass bësse ze vill fir dat wat so ass méi. Vläicht gëtt jo de User no nach an d'Lut. Schees du net. So, ech ging so mir hunn dës Ker. Di Dorispann hat man lo fir d'Runn, bei der Heiter bringt ons. Äh, kënne a probéieren. Komm mal eropper.

Mir ha jo e klenge wéi nennt een dat, e kleng eng kleng Combo an hei zack an du muss mat op déi grouss drop a lass a hei kritt ech nach Schëssel ne Brat oh fuck ech meng se ass der Kader ausgefall Okay wie kommt heirem raus Er kommt heirem normal am Kader ran ja. Nee, natürlich nicht. Ah, doch. Nee, doch, doch, doch, doch, ist ein Ball. Gut so, gut so. So, den Ball muss ich mal gucken, für den Goal als Kränchen. Ah, natürlich, für den genau dahin, wo ich gerne hätte, ne? Also, es rennt einfach an die Mauer, ne? So, für einen dummen Bock. Der Dorn, du bist rot, ist. Eng Fuke Chipsen, déi hu mer och mat. Komm, a lass puer Doritos. Ech hun d'Taschen ëmmer futti sinn. Jacques Gotti geet ze lenken neist. Okay. Ech Idiot, da geet hir Glieder zur Säit erop. Ma, gees des Féiss? So, wat hu mer dann hei? Zack. Hei gëtt automatisch vun der Loft an d'Loft geblo. Nein, dat wollt ech jo soen. Au! Nee, ech wëll am Fong op der Match of the bleiwen. So, ech sprang. Zack. Zack. Nee, ech war komplett héich Griff op den Dach. Da muss man wuel oder iwwel eng Grupp Leder lafen. Zack. Ah, da muss man sein. So, muss man probieren, wieder auf den Trampolin Irwin zu kommen. Okay, und so. Geet dat ganzt dann net? Et kënnt awer hei nach esou coole Backflip äh Frontflip hin hien kann schon Backflip man. Wéi laang hu mer da schon op? Bei 23 Minutten, ma ech gi soen man op 30 Minutten an dann wär déi Saach goud. Ech kann mer virstellen, dass ech einfach elo tonneweis Videoen eroplueden. Dat gëtt warscheinlech nach een, dee een oder anere villäicht. Mee dann sprang da, wat bass du fir eng domm Geess, gell? Oh, mee Geess. Fir mech kummel. Den Tippchen, dee sutzt jo duerwen. Villäicht kann ech fir iergendwou drop asprangen nach. Ah, lass se. Ech vermëllet vill, dat mengt een nëmmen.

Do ass ultra heavy metal. Wat nach méi geil wärt fir wann Spiel kéint äh, wann de Mehrspieler Modus hätte wär iwwer niwwer. Low Gravity Testing Facility. Oh, wat mech fir eng Maul der wat lief. Ah, mat F kann ech Zäit gebummer. Oh, wie Base. Oh, dat test wat ze net man. So, wo kommen wir hier, wenn ich mal hier hochspringen? Von hier kommen wir auf den Trampolin. So, hallo, Zeitlupe. Ja, voll der Land, spähst du. Gut, gut, Tom, weiß. Das Doten, das war voll der Wert, gell? oh, Peter, gell? Mann, ich fertig.

An eng hallef Stonn aarbecht hien näischt. A hallef Stonn, da kënne nach d'Renderen dobäi. Oh, da komm, also ech fannen eng Geess kéint se roueg méi séier den heuren Kran erop klappe gell, also do ass net seriö. Ech weess, et sinn dobaussen 23 Grad, ech hätt besser scho dobaussen, mee naja, Keller kommt. Éischter Kummer kommt. So, an et hei ass dann de Versuch Nummer 300.025, ne? Sou, lo awer. Sou, wou ass d'Trampoline? Ass do. Sou, a lass. A lo geet lass. Uuuh! Yeah! What trick, man! Kann ech och no hannen dréinen oder sou?

Ah nee, ich mein Zeit die ganze Geschichte, Junge. So, komm du mal mit. Wir gehen mal heim. Komm lo. Komm lo. Können wir mal oder nicht? Ja, dann hängt er. Komm mal zu uns zurück. Komm, so was gut. Ah, lass. Ne, du war zu weit, meine ich. Ja, das war definitiv zu weit. Okay, Anmerker. Also et verlaangt scho scho Skill gell Skill fir esou e Spill ze spillen. Ech meng mir hätten ze vill Ulaf. Mussen einfach esou dohinner kommen. Zack an da direkt an wow, lo geet et ab. Okay, ech hab mir zwar e bësse méi virgestallt. Zack an dann, keng Ahnung, fléien mer hei an den Auto, nee? Kleng Explosioun nach. Oh. Kann ech ech net do hin den Tennis dora spannen? Ne? Hm, am Preview ass dat gang. Okay, dat net äh, scheint net blit. Hm. Schade. Ah ja, schon alles direkt, okay. Da ich meng so gut wie de Gro Loheit zerstéiert. An hö mal äh, klein Ofschoss wo dann eng Rallye Auto henken a lass kommen.

Ah, freck, fall ass. Also, ech froe mech zwar, warum Menschen irgendeem etwas bieden können. Das wäre mega witzig. So. Me ah. ah, zack. Ah, mein, da ging es so mit dem coolen rundherum gedreht, mit dem. Géing ech soen, da verabschiede mer ons emol an da gesi mer ons bei der nächster Kéier erëm bei engem anere Video oder vläicht engem neie Video vun deem heiten. Ech soe Merci fir d'Nokucken. Wann et Iech gefall huet, dann hëllerscht mer e Comment oder e Like, ob Dir esou wëllt. Ech soe Merci. Ciao.